A oa tu superstisionoù diwar-benn a zort? Oh, poch, poch ti mesenn nann, nann, nann. Bin a rê euh euh d'e vertu quoi hein. Ya. Mais bon, euh ar oa flou ar gar breton hein. Un anekdot hañ gont doc'h 'ba 'ba ar gêr-goad oa degouezhet 'na. Da varvig e kalz just war-maez oa, ha oa get o... n'on ket bet barritienn sus ha dugouet oa un eur eo plat, e teu lak un all war va rigl ha just an dud, ha oa eñ super, just. Ha du all ac'hañ e oa bara, oa matren oa dek pe pemzek barritienn just war c'hao a c'houdo formidabl, voilà, bloaz mat da en bev ivez. Ha pe oa du ec'h a ba rigl oa lec'h den a lid o c'houdo met oa deuet o zor. Marv deus a varrikl. Ah ya, ba... set a, a rez n'eus vertu, Matran. Matran, Matran a-hed he doa duell-barrek noa barc'hav, an den. He doa aet bar war-rin, Matran, pe oa grab war-war-rin, hag pe oa he divont les a, a, a just de fermant an tamm. De virvik, Vi, quoi. vi, vi, ben, just vi dao lenan de fermant, quoi, hein. Peseurt mod vit lard? Birvi vis tier? Birvi, hein, Ja. de birvi. Sed o vi les a bon 'Ba c'hoazh 'vije bon 'ta a varin kwa, ya, a varin 'oa dizol ma boan, toullañ bon, set oc'h aet ma traoñ 'oa aet ar yun poulp ha koet 'barzh, goudennet e galon 'maez. A oa marv. Voilà. Ha peseurt mat 'vez get ar jistr justwar? Jistr? Ya, peseurt mat 'vez get? Ar jistr 'vit get ar valo sur-hat. Ya? Set an avalo 'vit dispun a lak log lakaet ar mareoù deja 'ba grañjoù. Daoulagn garb, nomp a ti ar golez en em maez tout, ha pevit eo re ar maturité hantañ. Pas brein, met avañs an tamm den eo ar boan da baseout an tu all, allez hop là. Biz paset bar Valerez. Valerez, ha get ho waskadenn. Petra, petra eo waskadenn? Eh ben, o bern, ar bern masko, quoi, hein, ar bern aval un drailh evit lakaat plouz 'barzh vide ennañ kwa evit kendalc'h anezho moa cher karet bras eus mon fil da vizit e vez e vez trois cent litres de site bar tri c'hant litres hein ya hep berzh hag ouzh se evit lakaat ar machin ennañ ha platojoù ha peurioù, allez hop, a-vistead hes de pres a just ez on maez. Ya, ba ba ho pres-houarn viz viz lak. Pres-houarn, ya. Vije bet ul Hai Bernard, duech bet ba imagin dun. Hai Bernard n'on ket sur, mais ba hor c'hoù hor c'hoù koet zo ba foñs da gym hag euh, ar vis zo. Ah ya ya, ah ya, ba un dra doa quoi. Ya, Hag a maout 'viet hes. ha mod viz lart. Ya.

Al ledanor a waskadenn kwa hein. Ya. Evit prest emaomp o toutsamm set re-zre ro un mètre cinquante c'est quoi hein? Ya, ha pedet eget da c'houto? Deus hes. Ya, lech un anv spesial? A maout comme on dit. Amaout. E, hag a viz, peseurt mod viz lart? O viz preseoù. O viz presoù. Ya. Ya. D'accord. Viz-press eo. Ha gagnet eo o roud gant ur roier a vez lak o, o varn da sternañ hag a yen hag a yen pe zigaser anañ traoñ, klak, klak, klak, klak, a yen avañse e koste-bourr. Moa zo a. A vez lakaat just ba'r barretiennon hag eh ezfermanter, eh virvel quoi. Virvel, ya. Ha j'étais tout da un dépôt, mes Ha Mark Matrin Petra 'vez Oh, un tamm depo zo me berzh pas près hein. Sil vez eñ quoi, c'est lui à Jusil, mais memestra bah ça y est, tamm o berzh quoi. Ha n'or bien met tout le reste e-maez hein. Ha boast e-maez hein, kalz traoù hein. Oula. Sur euh, oh, deglit sur.